Ok, nos ta bek, nos ta bek. Aki for di den Alexandrium, sintao ta mira rond di nos asina aki. Ta sintao den muraya, den shopping mall aki, kiko. Nos ta bek papia awe tokante di hendenan ku ta hasi kompras innesesario i hendenan ku ta purba di hinka nan kurpa den un size ku. Nos tje, nos tje. Na prome lugar mi ta sintá dilanti di un party shop, nos no ta menshoná nòmber, nos no no ta sponsor, ta hende ku nan no ta sponsor no ta duna propaganda, paso aki nan mester sèn, oke. Nos ta den party shop mi mira un par di mucha, nan tin poko kurpa, e kurpanan ta poko rabiá, bo komo di kier ki men.

En bes di bo bisa, Oke, mi ta bai buska algu otro, no. E mucha ke ment e ta pretendé ku te paña e tin ku bisti. Awor mi a para wak-e, el a bai bisti e paña, bin bèk bin show su hende, su muchanan. Ku mi mes di yikes, ta ke a para ku ami mes di yikes? Kiko a para? Imaginá bo. Ora e mucha ta bisa mi, e mucha a bisa ami to, no ami, pero e hendenan. E ta bisa nan, Mi no wori, e ta baha di peso. Mi kmen di, Hoku bo ta baha di peso? Dikon bo baha peso prome ku bo bin wak e paña? Bo a snap kiko ki men? Anto e ta bisa nan, Mi no wori mi ta baha peso, pero mi ta wak nan tin un tasi McDonald's tudu ku nan e ta kòp peso bo baha asina. Oke, mi no ta hende pa husga, so sa e bòdi di mi ki ta mi, e no ta rabiaEta un tiki tristu. RabiaEntá, hounde triste ta! Pero at least ami sa cu subi lo mi no subi di peso, pasobra mi ta hou mi mes na un nivel caminda cu mi peso ta keda den e mesun regimen cu mi a seta. Ta cay bo y bo ta poco kico mi peso ta, pasobra mi ta interesa bo. Pero at least mi ta wak paya nan cu ta keda mi nechi, den e sentido, mi no wak paya pa loco tampoco, mi ta wak paya depende kico ta hasi e ta caro.

Te ora ku mi ta proba mas di ke men di kino di bo tin di bisti un kos ku no ta keda bo nechi. Kaminda ku nos a biba den Hulanda tin diferente lugá, diferente kaminda ku bo por buska algu leuk, algu nechi, algu ku ta keda bo, algu ku ta den bo preis tambe. Ora ta flou bo ta di bai busk'é, di ke men di si bo no ta sa, si ta peso bo ke baha, ora bo a buskando e materialnan ku bo a buskando ei bo tin ku kana, no subi tram, o subi bus, o subi taksi. Cana, cana bo balcron, cana bo balcron bo ta ba di pia so, paso bo ta cana. Busca cos cu ta keda bo nechi, hallo. No aceiti ta nechi. So pa bira e camera jammer, jammer. Pero manera mi ta bisa, busca algo cu ta keda bo nechi na bo curpa cu bo por keda afortabel cu bo tambe tin sengula nos bisa pa bo por sigui biba di dje. Pasobra mayoria di nos estudiante aki nana. Anto si bo ta gasta bo sèn apaña anto mei mei di luna bo ta yora sèn yora sèn bo no tin pa kome bo tin ku pidi ora bo pidi e ora ku bo e tiki ku bo haña ei tambe di desesperá ku bo ta ban pa bo kole kumpra junk food tur e koneta kon nan ku a pone ku bo tin ku pone paga tinu riba kiko bo bai si hune ok dus esaki aki ta un video chikitu ku mi kere bisa anto by the way e mucha a keda fatal den e paña di ku bistié de afro kurt mi no ta fashion police pero ku ami mes ku no ta fashion police a bisa ku mi a keda afro. Kut tin e paña ey kon printa bo mes na awa kon bay kon bay awor nan ta bay sta wak mi pasobra nan ta bay sta filmando ki por wak kiko bo wak kende ku camera den nan man nunka dom kop anyways esaki ta tur pa awor aki nos ta komunika ku otro un bes aki keda pendiente pasobra kisas nos ta drenta ku Shina awe hopi chance.